Fana, Ýaňy bir jowan maňa telfon urýa, ýaňy. Ahun näde jan diýdim. Men eşitdim diýdi sen Irfanabada barýaň diýip diýdi. Awa, men diýdi ýöne geçen penşenbe juma diýdi şol halt nebide edik diýdi. Hudaýa kasam içýän diýdi. Iki minibus doly gelin gyz geldi diýdi. Iki minibus dolup diýdi. Bir erkek ýok şofurdan başga. Indi bular aňyrdan gelip indi bir zyýarat etdi çyk gidermi kazyýat? Ýok, bular bir kilometr kimdir etekde düşdüler diýdi. Bir gördük diýdi, aý bir detjalyň goşuny gelýän ýarak al ýaşyl bolup gelýär, dogan garalyp sürülip bir duman ýarak. We geldile, geldile, geldile, geldile, metjide girdiler, jak-jak gülüşip, biri-birine ek salyp, film alyp, ne bir tahyýetil metjit okadylar, ne zat etdiler, hem bir muda bir serperesti bar, şundan şeýlesi ýok, ellerde şundan şeýlesi ýok. Eý, adamlar, eý, bije binamys bolarmy adam diýerler bir. Hiý, hatda bir şeýdip horlarlamy? Hem enesi, atasy, dogany ýokmy şeýleýlem? Bu näme edip iberýäňiz beýdip bir minibusa saldyryp muny? Muny näme edýärler muňany millet? Dünýä näme edýär muňa? O türkmen iki at gazanan türkmene näme edýärdi dünýä?

Äý başyňda dönen bir Hudaýyň gazaby iner hamyň gal. Bu Hudaý Taalanyň gazabynyň inmeli wagty bolup durşy ýok bolsa ýagny. O pygamberler ölläk ýola. Hudaý Tebarek we Taala pygamber şu sellem aýdypdyr siziň diýipdir salýan salawatyňyz maňa ýetirilýär diýende sorapdyrlar ýa Resulallah nädje bolup saňa ýetmeli diýipdir. Bir adam ölse diýipdir. Onda diýipdir, Hudaý Tagala ýere dessur berýär, gabra dessur berýär, enbiýalamyň tenini iýmäň diýip dessur berýär diýip. Bu halyt näme ýotady? Diri. Ol näjili azaplary kowup, ody kowup geldi otar. Sen gaýtam indi muňa ýene od depýäňiz oň ýanyna. Geçiň öňe bije heleýleň, Geçiň öňe bije gyzlaň, Gerekkä bizeje gyz gelin. Ýohada elam ediň maňa men namysym saklap bilmeýän idi elam ediň. Indi boldy indi türkmen siziňki indi. Kelläňizi galdyrypda gezer ýa halyňyzda ýok siziň indi. Hudaýdan ölüm dilemek haram. Wallaý ozam ölüm dilejek şuma görjekkä şu zatlary. Eşjekkä şu zatlary. Näme diýip öwliýa Allalar heleý almany gezdiler. Ke fitne bolmasyn diýip. Eýtmäň başyňyza döneýin. Bi, bi walla bille biz bir ýerde keplemäne halymyz ýok a biziň. Bu sen indi gitýän ýeriňe gidibede gitýän jähennemiňe sen indi. Sen halyt nebide näme görüňiz bar siziň a? Bu nirden suçya bular? Nirden destur alya bular? Bir Yahudun etýän işde zatlar, Yahud. Oda indi musulmanlar-a dursun, oda musulmanda türkmenle. La hawle we la kuwwete illa. He şuje düze kowarlamay başyňyza döneý siziň ba. He bir intiwid etmellämi halk namysyna. We sen nirä gitjek bolýaň? Ýanyna gidip bilmeýäm gitjek-de bolsa. Aky dözüň ýazyň belen.